Ähliňize salam. Bu dersimizde listlary görmekçi, has dogrusy biz Python bir kursumyzda gören listlarymyzy täzeden gaýtalamakçy. Nämeler etdik, nämeler edip bolýar, nämeler edip bolanok. Başlalyň. Ilki bilen listlar näme? Listlary biz bir sebet ýaly pikir edip bileris. Meselem biz diýeli bir at stemesi gurjak bolýas. Meselem men öz adymy belleýän Pythonda diýýän meselem at bir diýýän ýa-da birinji kişi diýýän deňdir Murat bolýar, ikinji kişi deňdir meselem Maksat bolýar, üçünji kişi deňdir meselem Anna durdy, üçünji, dördünji kişi deňdir meselem Amanguly şular ýaly. Ene men bularyň her aýsyny Her bir ady üýtgeşik bir üýtgeýjä, ýagny aýry bir üýtgeýjä goýanymdan, olaryň ählisini bir lystyň içinde diňe bir üýtgeýjiniň içine goýup bilýän. Göreli nähili bolýar? Meselem, biz dürli-dürli elementler diýýäs. Meselem, lystdaky her bir element bar. Oň içinde nämeler girip bilýär? Meselem, şu lystymyzyň içinde string bar. Ine, element diýip bir string goýup bilýän. Otur goýup ikinji listim ikinji elementim ýazyp bilýän meselem ol integer bolup biler. Ýa-da float goýup bileris. Ýa-da boolean goýup bileris. True false. Indi şular ýaly listiň içinde dürli elementler bolup biler. Onsoň indi listiň içindäki elementleriň hem özleriniň indeksleri bar, ýagny belgileri. Listiň içinde olar öz e, oçurdyna görä, ýagny öz e, syrasyna görä goýulýar. Ýagny meselem element bir birinji ýazylypdyr, iki ikinji, üçem üçünji ýazylypdyr. Biz şularyň ýerini üýtgetsek, olaryň indeksleri üýtgeýär. Nädip? Ine şul indeksler noldan başlaýar. Birinji element ine listdäki birinji elemendiň indeksi hemişe nol bolýar. Noldan başlaýar. Nol, ikinji element bir bolýar. Üçünji element iki bolýar. Dördünji elemendiň hem indeksi üç bolýar. Şeýdip indeksler noldan başlaýar. Nol, bir, iki, üç diýip sanalýar. Onsoň indeksler çepden sananymyzda şu bolýar. Indi biz ahyrky elementi görjek bolsak näme etmeli meselem? Biz şu wagt ahyrky element meselem indeksi üç bilýäs. Ýöne bilemizok biz meselem uzyn bir list bar. Şoň iň soňky elementini görjek bolsak, iň soňky elementiniň indeksini nädip bilmeli? Oň üçin sagdyn sanap bilýäs biz, ahyrdanam sanap bilýäs indeksleri. Ahyrdan sanamyzda minus birden başlaýar. Minus bir, minus iki, minus üç we minus dört şular ýan gitýär. Muny aklymyzda tutmak üçin şular ýan pikir edip bileris. Meselem, şuny bir biz otly bir poýizd ýaly pikir etsek, şu elementleriň her haýsy bir wagon. Elbetde, poezdlarda Aşgabada köp gatnamaly bolupdy welin, wagonlar noldan başlaýardy, nolunjy wagony köp adam halanok. Sebäbi ol öňde gitýän rula ýakyn bolýar diýip, tüsse zat gelýär diýip. E, şular ýaly nolunjy wagon meselem, bul birinji, bul ikinji, bul üçünji wagon. Şular ýaly pikir etse has ýatda galyjy bolup biler. Indeksler şolar ýaly. Onsoň

Bir Y diýip hem bir list alalyň we Z diýip bir boş list alalyň. Boş list emele getirmek üçin list diýip e, şular ýaly ýaý goýsak, şu list funksiýasy bize bir içinde hiç zat bolmadyk bir boş list emele getirýär. Bularda 3 sany element bar. Indi listlerde näme edip bilýäris biz? Goşup, aýryp, köpeldip, bölüp nädip görmeli? Göreliň. Listler goşup bolýarmy? Meselem, X listim bilen Y listim goşup bilýän. Içindäki agzalar meňzeş däl, dürli-dürli, ýöne şonda-da goşup bolýar. Näle goşulýar? Meselem, X birinji ýazsam, X goşmak Y diýsem. Bu näme etýär? Iki sany list bar. Bizde birinji ýazan listimiz alýanyr. X-i aldy şeýdip. I, iki, üç. We ikinji ýazan listimizi, ýagny üstüne goşjak listimiziň elementlerinem alýar-da, hälki X-iň içine goýýar. Ene şu X-iň içinde Y-yň elementlerini goýdy onsoň. Bir, dört, altyny. Şeýdip goşup bilýäs. Ýa-da Y-y birinji ýazsam, Y goşmak X diýsem näme bolýar? Ilki bilen Y-yň elementlerini alýar. Birinji haýsy ýazylsa, ýazylsa şolar geçýär. Y-yň elementlerini aldy. Üstüne näme etdi? X-yň elementlerini ýazdy, goşdy. Listleri köpeldip bolýar. Ýöne iki listi bir-birine köpeldip bolmaýar. Meselem, X köpeltmek Y diýip bilmeýäs. Sebäbi olaryň bir manysy ýok. Ýagny, Y köpeltmek Y diýsek, Bir many ýok jogap ýok ýöne ey köpeltmek iki diýsek şo ýerde iki sanyk ey barlygyny emele getirýär ýagny näme bolsada biraz logiki bolýar şoň üçin meselem x köpeltmek iki diýip listleri meselem sany köpeldip bileris x iki köpeltsek näme bolar şo ýerde iki sany x bolar ýagny iki sany X listy bolar. Ine birinji X listimiz A iki üç, ikinjini ýene-de gaýtalap şoň içinde ýazýar. A iki üç diýip. Meselem, üçe köpelden bolsak, şunuň içindäki elementleri üç gezek bir listiň içinde ýazardy. Ine, şol ýaly Y köpeltmek iki diýsek, Y-yň elementlerini aldy, ikä köpeldemmiz üçin ikinji gezek ýene-de bir listiň içinde gaýtalap ýazdy. Onsoň listlarda aýryp bölüp bolanok. Meselem, X-den Y aýryp bolanok. X bilen Y goşup bolýar iki listi ýöne meselem bu listden beýleki liste aýryp bolanok. List aýrylmaýar. Ýa-da listleri bölüp bolmaýar. Meselem, X Y-y bölüp bilmeýäs. X aýyrmak A diýip meselem bir listiň içindäki elementi aýyrjak bolsak, indi bular ýaly edip ýazyp aýryp bilmeýäs. Olam ýalňyşlyk berýär. Onsoň listyň elementini nädip print edip bilýäs biz? Indeksine görä. Meselem, print diýýäs, elbetde ekrana çykarmak üçin, x diýýäs, haýsy list bolsa, meselem, x listimiz. Indi kwadrat ýaýyň içinde indeksini ýazýas, elementiň indeksini ýazýas. Meselem, birinji indeksli, nol, bir. Birinji indeksimizde näme bar? Iki bar. diýsek iki hem print edýär. X nol diýsek nolunjy indeksi a a print eder ýa-da y iki diýsek altyny print edýär. Şular ýaly edip listiniň elemendini indeksini bilýän bolsak listiniň elemendini print edip bilýäris indekse görä. Ha eger tersi bolsa biz elemendi bilýäris ýöne şo elemendiň indeksini bilemizok. Indeksini görjek bolsak nädip print edýäris? Görýäris. Print diýýäris hemişeki ýaly. X nokat indeks funksiýasyny ulanýarys. Ine bu bir metod ýaly. X-iň yzyna Haýsy list gerek bolsa şol listiň adyny ýazýas, nokat goýýas, indeks ýaýyň içinde haýsy elemendi gerek bolsa, haýsy elemendiň indeksi gerek bolsa şo elemendi ýazýas. Meselem X listyndaky A elemendiň indeksi gerek boljak bolsa maňa X diýýän, nokat indeks diýýän A ine şul element indeksi näçe? Nol, ine noldan başlaýar. Ýa-da Y indeks alty diýsem altyň indeksi bu ýerde iki. Indi şeýdip indekslerini görüp bilýäs elementleriň. Onsoň listiň uzynlygy näde bolmaly? Uzynlygy näme? Iňlisçe length. Onuň gysgaltmasy hem len diýip ulanylýar Pythonda. Uzynlygy näme diýmek? Listiň içinde näçe sany element bar bolsa, şolaryň sany diýmek. Meselem, şu x listiň içinde 3 sany element bar, onda uzynlygy näme length x-iň 3. Ýagny print length funksiýasyny ulanýas. Ýaýyň içinde haýsy list bolsa şol listi ýazýas. Şeýdip print etsek bize şol listiň uzynlygyny görkezýär. Eger biz z-iň şu ýerdäki z listiniň uzynlygyny görsek, length z diýsek, näme diýer? Nol diýer. Sebäbi şu wagt length içi boş, içinde nol element bar, ýagny element ýok. Şonuň üçin nol diýer. we lent x bilen lent y bir-birine deň. Ýagny ikisinde-de 3 sany element bardygy üçin lentleri, ýagny uzynlyklary bir-birine deň bolýar. Onsoň listlara nädip agza goşup bilýäs biz? Meselem bir list döretdik, indi şoň içine başga bir zat goşjak bolsak nädip goşýas? Oň üçin append metodyny ulanýas. Ýagny append diýýäs, meselem haýsy list gerek? Meselem maňa z list. Zlist diýen nokat append C diýsem meselem näme goşjak bolsak içinde şony ýazýas goşa durnagyň içinde. Indi men meselem C diýip bir harp goşjak şoň içine bir element goşjak onda meselem K diýip täze bir meselem list döretdim. Şonda da näme etdim? Z-iň üstüne C-ni goşdum. Ve şo goşandan soň print etsem indi boş list dälde bu ýerdäki ýaly boş dälde maňa içinde C bolan bir list görkezdi. Listlerden nädip agzalary aýyrmaly? Listlerden agzalary aýyrmak üçin remove funksiýasy remove funksiýasyny ulanýas. Meselem, why nokat remove diýýän. Meselem, haýsyny aýyrjak bolsam, 4 aýyrjak bolýan. Meselem, why-den 4 aýyrjak bolsam, why nokat remove ine 4 ýazýan ýaýyň içinde. Näme etýär bize? Aşakda ine B we alkyn print etýär. Ýagny 4-i aýyrdy. Ýa-da POP pop ba bu näme etýär? Bu Iň soňky elementin aýyrýar. Listiniň. Meselem, X listine pop funksiýasyny ulanypsam, X nokat pop diýsem, soň X-i print etsem näme etýär? Soňky element, ine, iň soňky element gitdi, ony aýyrýar. Ýyglygyny almak. Listde, meselem, bir elemendiň näçe gezek geçýändigini görmek üçin count ýagny sanamak diýmek count funksiýasyny ulanýas meselem y dep bir list döredeliň üç san eý birek bi bolsun içinde print y nokat count diýen meselem nämäni count etsin şu näme sanamaly eý eý diýen näçe bar üç gezek bar ine bize üç görkezýär eý dälde bi goýsam bir görkezerdi ine şular ýaly listlerde amallar Indi listlaryň elementlerini nädip görkezip bilýäs biz? Ine bir list alsak, meselem A, B, C, D, E bar, içinde 5 sany element bar. Şony print etsek, meselem ekranda görkezmek üçin print ulanýardyk. Print list diýýän näme görkezýär bize? Ine şu listi bolşy ýaly edip print edýär. Ýöne biz şuny ýokarlygyna ýa-da aşaklygyna print etjek bolsak, meselem birinji setirde A, ikinji setirde B, üçde C bolar ýaly etsek, nädip print etmeli? Oň üçin for loopuny ulanýarys. Ony nädip ulanýarys? List bar meselem hälki listimiz. Indi şuny print edemizde for loopyny ulanýas. Onuň üçin for diýýäs, i diýýäs. I näme? Islendik bir element diýmek şul. Meselem in list diýýär. For i in list diýýär. In içinde diýmek. List indi şu listiň içindäki islendik i üçin, ýagny islendik element üçin print i diýýäs. Ýagny şu elemendi, ýagny şony print et diýýäs. I bu ýerde her bir elementi görkezýär. Onda biz näme etjäs? Meselem, birinji for i in list diýen üçin, ine ilkinji aljagy i bolar. I-i aldy, print etdi. Loop işläp dur. List gutarýança loop işleýär. Onsoň ikinji ýendäm elemente gitdi bul. For i in list diýdi. Ýende bir listiň içindäki beýleki elemente gitýär. Meselem, b-ni alýar, ony print etýär. Onsoň sin alýar, ony print etýär. Şeýdip for loopuny ulanyp biz e, listdaky elementleri ýokarlaryna, ýagny her bir setirde aýry-aýry print edip bilýäris. Ine bu aý harpam şo indeks ýa-da şo elementi görkezmek üçin e, ulanylýar. Aýyň ýerine biz x, a, b, c islendik zat ýazyp bileris. Ol näme etýär? Şu ýerdäki print funksiýasynyň içinde işleýär. Listdaky her bir aýy her bir elementi aýry-aýra print etmek üçin ulanylýar. Indi jemlesek, listlarda nämeler edip bolýar, nämeler edip bolanok. Listlary goşup bolýar. X list bilen Y listini goşup gördük. Sanlary köpeldip bolýar. Bir listi 2-ä, 3-e, 4-e, 5-e köpeldip bileris. 3, 4, 5, 6 gezek. Täzeden gaýtalap ýazýar şu listi. Elementini aýryp bilýäris. Remove ýa-da pop funksiýalary bilen listlaryň belli bir elementlerini aýryp bileris, haýsy elementi aýyrmak islersek, remove, ýa-da element goşup bileris, append funksiýasy bilen. Listleri bölüp bolanok. Meselem, X listini ikä ýa-da üçe bölüp bolanok, ýa-da X listini Y listine bölüp bolanok. Listleri köpeldip bolanok, ýagny listleri bir-birine köpeldip bolanok, meselem, X list bilen Y listini köpeldip bolanok. Listlary bir-birinden aýryp bolanok, meselem X listyndan Y listini aýryp bolanok ýa-da X listiň element X listiň içindäki bir elemendi X aýyrmak şol element diýip ýan, olar ýanada göni aýryp bolanok. Oň üçin remove ýa-da pop funksiýalaryny, metodlaryny ulanmaly bolýarys. Ine listler bu gysgaça gaýtalamak boldy. Elbetde praktikada biz PyCharm-da hem ýazyp, bularyň dowamyny göreris. Häzirlikçe şulary gaýtalamak görnüşde aňymyzda janlandyryp bilsek, düşünip bilsek ýeterlik.